Awle, thlirtu zawng zawngte chi bai vek ule. Vawiin hian eh Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram te chuan gym vlog kan nei leh dawn a. Tuna kan awmna hi Thor Power Gym a ni a. Hetilai step ah hian kan chhuk thlanga a hmun hma te vel kan en fiah ang a, kan inhmu leh vek dawn nia.

Awle, tuna kan awmna hi Thor's Power Gym a ni a, ka bul aving ka bula ding hi Sarmawia a nia, hemi gym neitu leh enkawltu a ni bawk a, ani hian kan bula ding hi introduction hian pek sak hre tha awm e. Awle, hmasa bera ka vei lama mi hi Lal Hmangaihsa Tete a nia, ani hi Mister Mizoram Thor's Power Gym atanga represent kan neih lai mek a nia, chuan a chak ami hi a lo hnai zawk ami hi Samuel Vanlaltanpuia, ani hi seventy below a. Gold medalist a nia chuan Mister Mizoram ah khan runner up second runner up a ni bawk a chuan a chak ber ami hi Mahlima a nia a ni hi tun tum junior Mister a rawn tel leh dawn a ni. Awle nia zawhna kan in zawh chho mawp mawp mai anga hei a gym lampang kan in zawt anga gym hi hemi gym hi engtik up Engtik kum atang khan nge din a lo nia? Ti tunah hian member kal engzat vel nge kan neih tih ka hriat theih a ni. Aw le, ka lo mah. Sang hi sawmhnih atang khan kan han tan ve a, chuan kan han tan tak chu kan hetia gym a lian puitling a kan en tih chu ni kum kha a ni ta, sang hnih sawmhnih pahnih aw sang hnih sawmhnih pahnih aw sang hnih sawmhnih pathum zawk a ni chu two thousand twenty three a ni ta, chuan tunah hian member hi Zahnih leh sawmhnih pahnih vel bawr member kan neih mek a, chuan Riku hi tunah hianin tun thla hi a vaiin sawm sarih vel bawr kan ni. Awle hei chuan Thors pawh regime hi ram thar a awm a nia anga kan lo member kan lo thlirtu te pawn kan hre tur a ngai ila, gym hi lo kal duh te pawh lo awm zel anga a hun hi a timing hi engtin nge? Kan hawn dan te zan lampang dar zat thleng nge kan hawn tih te zing ah te te kha min hrilh leh thei ngam? Aw awle. Zing hi zing dar awk atang dar rilh leh chan ve thleng hi kan hawng a, chuan chhun a kal hi an awm bawk a, chhun ah hian in twelve thirty atang hian kan hawng tan a, chuan a bak chu kan hawng tlang a ni mai, zan ah hian in dar kual leh chan ve te chang chuan in dar sawm thlen chang te pawh kan nei e. Awle a lo awm e, chuan hei kumin ah. BBFM lam pangin fitness festival te kha han buatsaih leh dawn a ni a, a hun tur hi October thla hian kan han nei leh dawn a ni a, kan gym atang hian player hi kan nei leh thei dawn em tih kha kan inzawhna a ni. Aw tunah hian fitness ah hianin. pakhat pakhat emaw pahnih chu chhuah tir kan tum a tun tum hi fitness hi kan la a chhuah loh nane body building ah a hmai in kan rawn chhuak nual tawh a tun tum pawh hi fitness ah hian rawn chhuah ve kan tum dawn a ni aw leh lo awm e chuan hei tunlai tha lai te gym kal kan in tih hmuh tak hle mai a gym hi piang chho deuh mawlh mawlh a ni aizawl khaw chhung ah tak phei chuan eh gym kal hi in tih hmuh tlak zel ah kan ngai em mi kha mi han chhahsak leh sela tha awm e aw nia gym hi Gym kal hi intih hmuh hi a tha ka tia, hriselna mei bakah rilru mental nen thleng hianin tahngena a tha a, chuan hriselna man hi damlohna man hi to em em a, chuvangin hriselna man hriselna man hetianga kan neilo theih chuanin a tha ka tia, hrisel taksa hrisel nei turin gym ah hian kal so so ila natna te pawh hi a bo. hian ka ring a ni. Aw le zawhna pakhat leh chuan hei gym hi Aizawl bik ah te pawh Mizoram ah te pawh kan ti thei anga piang mawlh mawlh mai a thalai te ah hian fitness lampang hi a tlan a sawt a hetiang ah hian in tih hmuh tlak zel a kan ngai em gym han kal te hi ti kha zawhna mai an chhan sak leh se a a thawk hle nia in tih hmuh atan. Thil tha tak anin ka hria he he thil hi chu. Awle awle. Chutah chuan eh ka bula mi Samu hi kan zawt ve anga umm Samu engtin nge i workout dan schedule hi min hrilh ve thei ang em? Ah tian mon Monday atang Wednesday ini chuan Thursday eh te hi kan rest a Friday

E kumin khan World Bench Press Championship-a zuk kal a ni a, khatah khan USA-a zuk kal a, zuk kalna pawh hla vang vang khawp mai a. E enge zuk a zuk experience ka ta tang khan i zuk chhar thar tak tak te pawh nei anga e tlem azawng hian share ve se thawm e. A chhar thar tihah khanin chutianga han ka chhar thar chu technique vel ang a pawimawh dan vel ang kha a ni deuh mai chutiang chu ni mai, chutianga han sawi dan vak kha chu hre chiah lo. Ni leh zawhna pakhat leh a competition kha engtin nge an kalpui dan te leh heti lai India kan lo tih thin ai chuan a tough deuh nge hemi'n tiang te kha experience a competition kha chu India leh nghan danglam na vak kha awm lo a chuanin mahsengin kan neih hun chhung kha chu kar khat leh kar hnih vel ang chhung khan tournament kha kan nei ta mahse kha mi kha weight category hrang hrang kha tah khan kan inkhung leng a ni. Awle awle. Chuan heta Salmawi hi kan han zawt ve leng a. Fitness Championship hei kan nei leh dawn tih kha kan han sawi a. Kuminah hian Mister Mizoram bikah hian tunge kan bulah khan pakhat a ni lai a awm a, a mau awm vang pawh a nih lo ta se. Chu chu pakhatna han ni ve leh tawh se, Tunah chuan chu chu tha leh a tha riau mai a, pakhatna lo ni thei mai ang, a lo ni thei mai ang em tih te kha rilruah khan a lo awm ve thei a, ngaih dan tlem te mai an sawi sak ve se. Nia, tun tum Mister Mizoram tur hi Thawspaw regime atang hian a nih leh ngei ka ring a, ka bul ami hi hei. Inpuahchhiatna a nei chho tan dawn a, amaherawh chu powerlifting hi a khelh khawp avang hian a ni hi chu tlem hianin disadvantage maithei a, mahse theihtawp a chhuah lenga mi Taimania mi Tumuruh theihtawp a chhuah a, Mister Mizoram pawh a nih leh ngei ka ring a ni. Awle, kha zawng kha kan interview tawi te kan neih theih chu a ni a, Thor's Power Gym atangin ni vek ule.

Awle hei tunah hian ehh gym vlog kha kan la kalpui mek a ni a ramthar north ah kan awm mek a D M fitness gym kan han tlawh ve leh dawn a ni a kan chhak building hi a ni a.

Awle, hei tunah hian ramthar nawt D and M fitness gym ah kan awm mek a ni a ka bula awm hi hemi gym neitu pa sarma chhuanga a ni a hei a a gym kan han fang kual a nuam khawp mai a. Zawhna tlem te kan nei ang a, chumi chumi hma chuan hei kumin hian Bodybuilding and Fitness Association hian gym block kan han nei tan a, thla hmasa hmasa leh vel atang khan kan han nei a, gym hrang hrang kan han kal kual tawh a, vawiinah heti lai hun kan han thleng a ni a, chuan zawhna pakhat na tan hian hemi gym dnm hi engtik kum atang khan nge din a lo ni a, tunah hian member engzat nge kal zingah leh tlaiah te kha min chhang thei ang. Hrang hi sawmhnih pakhatah A gym hi ding tlat a tichuan a member tak hi a inang lo fuat tunah hi chuan zing tlai zan a vai hi chuanin ih sawm li tha vel chu kan ni ve a ni tunlai tho awle awle a lo awm e nia eh member kal pawh an chhe lo a chuan gym hi hei ramthar nawt a awm ta a entute pawn an lo la en anga nakinah chuan gym kal duh te pawh an lo la awm ang a kan gym hawn dan timing hi zing leh tlai min hrilh thleng em. Zing lampang hi zing dar ruk atangin dar riat leh a chan ve thleng a nia. Chuan tlai leh zan hi tiang kan hawng tlang a, tlai hi dar thum atangin zan dar pawh a thleng kan hawng a. A nih chu nia, chhun lampang leh tlai hman lo tan pawh khan zan dar pawh a thleng kan hawng a ni a, chu chu en tur te pawh an lo hriailai tha awm e. Hei chuan. Zawhna pakhat leh ah chuan eh gym hi Aizawl ah bik hian hei Mizoram ang te pawn nia kan intih hmuh ta hle mai a chutah chuan ah gym kal hi intih hmuh tlak zel a kan ngai em ah tha lai te hian gym hi i kal sup sup ang u tih ang zawng te a maw sawi zah duh te a ni lem. Kei ah hian la hluar deuh deuh sela tih ti hi ka duh thu hram a ni. Awle awle. Awle zawkna pakhat leh chuan hei gym lo kal duh te pawh ni awm zel ang a. Ahh a fees structure hi entin nge? Monthly fee emaw engte kha hian an sawisak leh la. Aw. I registration fee hi sang khat kan ti a, monthly fee hi zang a kan ti a ni. A lo awm e. Chuan hei Kumina Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram in fitness festival kan han hmang leh dawn a nia. DMNM lampang atang hian player kan lo nei thei em em tih kha kan zawt ve la chang. Nia, nikum lampang te kan lo thlir a, kan lo ngaihtuah ve thin a, kum thar chu tel ve tawh tur nih hi a te kan lo ti a, damte kan awm a nih chuan engemaw berah kha chuan kan rawn chhuah ve chu ka ring. Nia, hei October thlai hian kan nei dawn a nia, a player lo chhuak ngei turah pawh hemi gym atanga lo represent ngei tur pawh han inbeisei lai a tha awm e. Chuan zawhna pakhat in zawt leh ta ila, hei BBFM kan ti mai ta a, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram te hian, Fitness Festival hi kum tin hi a lo buatsaih tawh thin a, hei tiang hi buatsaih zel tlakah eng tinge kan lo hmuh dan gym owner te hian tih a ni a. Buatsaih zel tlak niin ka hria a, a zawng chhang thlak dawnin ka hria. Awle a lo awm e. Chuan ni le i tan tan zawng han inzawt ve tai la, kha ni kumah khan Mister Mizoram kan hria nga, Tete te an han ni chho nuk a, a hmain Sir Alrina te, Sir Cross-a te, e mi hrang hrang te pawh an lo ni tawh thin a. E kuminah hian e tunge chu chu ni ve tawh se a a en mai khan a ni ve tawh thei mai lo maw le, tha ve tawh riau mai tan bik emaw tih ang te kha i lo nei ve deuh em? Tan bik tih ah chuan an tha rual tlang vek chuan ka hria, engmah chu Kan leave ta pui thin te pawh a ni ang a, te te hi ka beisei chu la sang chho khawp in ka hria, body building eng hei nia gym tam tak pawh khan an tlawh kual a, pakhatna ni leh tur hian te te a thi ni deuh vek mai a, pakhatna ni lo ang tih pawh i hla awm zawk tawh khawp a nia, chu te te pawh kha lo tan leh zual a ngai dawn a ni, ti kha kan hrilh a ni e, aw kha kha zawhna kha in zawh theih te chu ni se D and M fitness gym atangin.

tunah hian evolution strength gym ah kan awm mek a ni a ram thar vengah hei ka bula mi hi sir william a ni a body building lam pangah pawh hruaitu kum rei tak lo ni tawh thin a ni a eh a gym te khan a han kal kual a lo nuam hle mai a zawhna tlem te an han nei ang a. Eh he gym hi engtik kum atanga din nge lo nia tunah hian member a zat tak sawi theih loh mahse a bawr vel heta hian a chhansak la thawm e. Ahh kan gym hi sanghnih sawm pariat khan kan ti ve deuh ruai a, ih a tih kha chuan in strength, Practice na ang deuh a tih khan kan ni ta, chumi hnuah kan han tihlim zel khan ta hei tun hi Pathian zara kan thleng ta ni a. Member hi kum tin hi kan ri set tawp a, keini ah chuanin tunah hian za bawr vel kan awm a, kum tin hi tian a dang zel en chu. Chuan gym hi lo kal duh paw'n awm ang a, nakin zela hian mi lo kultip lo en kal chang pawh hian gym timing hi zingkara chuta tang chuan nia tlai zan inhawn dan vel kha sawi leh thei chuan. Kan gym hi ni hei veng chhungah a nia, Ramthar veng Sihpui taxi stand bulah hian a intar kawng ah mai kha. Timing te chu khan tar ve tak na mahse hawn hut nem em hi kan nei lo a, mahni in te ni avangin inchungah hianin chahbih in la mai zel a. A tlangpui thu chuan zing dar ruk atanga dar riah leh chan ve dar kawh te kan thleng a, chuan tlai lamah hian dar hnih chho atang hian walk out hian awm a, zanah hian dar riah leh chan ve dar kawh vel thleng te hi kan thleng thin. Chuan gym fees hi engtin nge kan kalpui dan? Monthly emaw tih ang vel ta kha an sawi theih chuan. Kan gym fee hi admission hi sangkhat zanga a nia hei lifetime kan ti tawp ta a, member admission rawn ti tawh kum khat te kal lo vang vang an rawn kal leh pawn monthly fee an chawi a tikhan in an rawn in ziak lut ve leh mai zel a, i monthly fee hi zariat chauh kan la ti tunah hian. Awle awle chuan hei. Eh, Aizawlah te pawh ni anga Mizoramah te pawh ni anga gym hi piang mawlh mawlh mai ni a, eh tam tawh em em mai a. Gym kal hi tha lai te ah hian in tih hmuh tlak ah hian kan ngai zel em tih kha zawh nam hian an chhan sak leh se lai thawm e. Ni e, hei keini gym hi kan tha lai rual khawp mai a, ah upa lampang hi kan awm em em lo a, ih tlai ah hian in tha lai te hi kan harh thar niin ka hria. Tin upa lam tan phei chuan in A pawimawh leh zuala intlih hmuh leh zual thei ila chuanin heng diabetes kan tih te, stroke te, heart attack det ret hi a tla hniam dawn tih hi hundred percent in ka chiang a. Chuvang chuanin taksa insawi zawih hi uar zel ila mizo phei chu kan thil ei leh in hi hei Aa, chhum tawp, kan tawp te, tiang hmui hmer lampang hi kan ei nasat avang hianin insawi sawi na hun hi kan nei thin lo a, chuvang chuanin ih rei lo te darkar khat darkar chan ve lek pawh gym a aa thlan tla a han tih hi licence a hnuai a hah tak a ih jogging a maw walk vak ai chuanin a tha fe zawk a, chuvang chuanin ih coaching hnuai coaching tha tak hnuai a aa. Exercise lak hi a dan ang thlap a lak phei chuan kan hriselna hian lo ngaih lutuk a, chuvang chuanin intih hmuh ngei ngei chi a nia. Thalai te hian an hre thar a hei, aah football te, basketball khel te khatiang cricket player thleng hianin kan gym ah hian kan nei a, chuvang chuan gym hi body building ngawr ngawr a nih loh zia hi kan thalai te pawh hian an hre thar zel in ka hria, ka lawm khup mai. Awle. Nia, tia kha a sawi atang khan damdawi manah. Pawisa sen teuh kha la ngai leh thin tho a dam loh chuan. Chuvang chuan kan eh dam chhun hian kan la that lai hian gym te hian kal hmuh inkal hmuh zel ila tha awm e. Chuan ah tawpna tawp lampang kha han kai dawn anga hei ah Bodybuilding and Fitness Association in kum tin. Fitness Festival te an han buatsaih thin a ni a, kuminah pawh hian October thla ah LPS Arena ah te kan han buatsaih leh dawn a ni a, chutah chuan kan lo kal tawh danah emaw, duh khawp lohna emaw chu mi chu a tha nge tha lo te kha i lo kan hmuh dan, i lo hmuh dan kha kan zawt che. Hei kan hruaitute hi a hmasa berah chuan kan fak anga ding lamah hianin idea tha tak tak an nei thin a, i show angin kan kalpui thiam hi ka han ti khawp a, Ih hetianga ahh enge competition hau tak tak si mahse saw ropui deuh ang maiin ih kan chhuah thiam a tiang amah hi chuanin sawisel tur ka nei lo a i hruaitute in pek nate a lawmawm a leh ahh lps ah te khan live thin a. A zau zawkin thleng zel sela kan thalai te pawh intih hmuh zel sela tin body building nachina ka sawi tawh ang khan body building chauh ni lo infiamna hrang hrang hi huang te han zo zela hei hi thalai te tan pawh a challenging a hmasawn zel turin duhsakna kan dan bawk a ni. Ni leh tan lam in zawt thut ang aw. Mister Mizoram ah tunge pakhat a ni rin? Nge, tunai chuan hei Tete leh Emmanuel hma hi an prime time a nia. Tete hi la naupang deuh a tunah hianin a era hi rawn thleng chho niin ka hria. A tanawm khawp mai a. Emmanuel a hi a mature tawh khawp mai a, maturity ah hianin Tete hi an la pha lo deuh maw ka ti a. Amaherawhchu Tete hi hei Mizoram strongman te a ni bawk a. leh kan nau hnai tak a lo nih deuh avang hianin rilru chu a awn khawp mai. Ni leh zawhna pakhat leh tawp ber tan tak tak. Evolution Strength Gym atang hian player kan nei thei angem kumin ah hian? Keini lam hi an sawi tawng khanin thalai te te kan la nia, kan rawn la ti chho vek vek a, kumin chuan kan nei thei ka in ring lo a. He Amar chu future ah chuan kan rawn la nei thuai ang, Pathian zara kan dam ang a. Awle, a mi zawng kha ni se, evolution strength atangin, strength ka changin ni le vek lo le.